Thobela. Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Makgabo. Ke le tshwaretše ditaba tše dibose. Gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago.

batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng this week o tlo nagana kudu ka the past le tše lego di ka ba di diragetše kua morago kua o tlo kgotsa o nagana too much ka tšona maybe ka ba maybe ka nagana too much ka relationship e le o sale wa ba le yona kua morago Ba re these thoughts ke di thoughts tšelo di positive. O tlo nana ka motho e le gore eh, o bile le a good relationship le yena, e ka ba a friend, e ka ba a partner, goba mohlho mongwe batho ba e le gore o ka ba o ile wa bereka le bona goba wa tsena sekolo le bona jwale le jwalo ke di-memories tše e le gore o tlo ba le tsona this week ba re tseba gore the moment o thoma go nagana ka tsona dilo tša mohutsenowe tseba gore this time meaning ya ya, ya those thoughts di meana something kore ke mangelo a batla ba bolela le wena ka tsela e itseng ba re go wena ba re gopola your inner child your inner child a kry-a tsa re ka nako e ntšhi um badimo goba mangeloi ba bolela in parables ga ba nape ba tla straight ba re gape wena you are no longer connecting to your inner child ga ba bolele so ba tla tla go wena ka tsela tša go fapana mme bo tlo ba le toro wa kgotsa go lora um o ke pona le wena monnyane le raloka wena le bagwera ba gago goba o tlo no re o dutše wa no thoma o nagana um nako tšela o tsena sekolo kae kae wa gopola batho ba le o be go raloka le bona kore batho ba lotseng le bona sekolo wa no kwa gopola all those things ba re um ga ba nape ba šupa bagwera bale ga ba nape ba šupa um batho ba bangwe ba bolela ka wena yo inner child go ra gore batho ba le ba bonang goba o ba gopolang ka gare ga mogopolo wa gago goba o ba bonang ka ra toro ra loka le bona batho bale ba representa your inner child go ya ka pono e le gore o tla ba o e bona ke ka mokgwa e le gore mangwelo a go batla ba bolela ka gona ba re o lebala go connecta with your inner child that is why ka nako nngwe di-problems tša batho ba bangwe di go affecta di-problems tsa batho ba bangwe e ba di-problems tša gago o leka too much go fixa maphelo a batho ba bangwe ba re ba ga o bona bo tlo fixa ke mang nako mang so ba ra gore o se ka ketebala boela morago reflect on yourself and gape ba fela ba bolela ba re um our past ke tšona di shapang goba di bopang bokamoso ba rena sometimes maybe ge o na le this thoughts e ka nna ba ya sebe di-thoughts tše dibotse wa kgotsa o tlo nana ka um motho e le gore maybe o ile a o tlaiša kua morago kua ka tsela e itseng So go e ba le these thoughts this week only, this week only. Molaetša owe o tla ba o go tlhalosetša ke Mangweloi ba bolela ba re molaetša owe o ra gore lebelela bophelo ba gago gane jwalo go diragalang ka ra bophelo ba gago go diragalang ka ra bophelo ba gago a na bophelo ba gago bo movela pele goba bo no dry around in circle na ge ba bolela ba re ka mokgwa bophelo bwa gago bo leng ka gona gane jalo bo khosa goba bo khositše ke what happened in the past yona ntho eno o tla ba o e naganne ge e le gore what happened was a bad thing and wa kgotsa e le gore ge wena o ya go lebelela bophelo bwa gago gane jalo and wa kgotsa e le gore wena o tsene sekolo o rutegile o successful goba le go e le gore a se o tsene sekolo but go na ka mokgwa e le gore o kgonne go ba successful ka gona o na le dikoloi goba koloi o na le ntlo gago e kgolo e botsana o na le se o na le seke ba re eh, the minute o thoma o nagana ka that person a ileng a se go tshwara gabotse in the past wa gopola dilo tsela a o dirileng tsona ba re this person that very same person yona ntho e nele a e dirilego ke yone e shapileng bophelo ba gago tseba gore mangeloi ba bone gore na go diragala eng and then ba kgone go ntšha kana that situation and ba kgone go thuša gore ka yona that situation e be a lesson mo go wena o kithutile se sengwe wa re ka gare ga tlaišego yela o bileng ka gare ga yona wa ipotsa wa re ga ke nyake gore le motlha le nna ke ba le bana a ke nyake gore bana ba ka ba tlaišega ka tsela yeke e re ke tsene sekolo ke kgotlelele ke šome ka thata ke phase ke rutege, ke be le mošomo o mokaone gore ke tle ke kgone go phela bophelo bo bokaone, gore manaba a ka ba šale ba swabile, goba gore ke kgone go tšwa ka gare ga manala a manaba a ka. Ka gore ge nka bo se ka dira seo, nka bontši o sa le ka gare ga manala a bona le gane bjalo, nka ba ntše ba sa go tshwere bohlaswa, ba ntše ba sa go defeater. And ge e le gore whatever happened e le bad, ge o lebelela yona ntho ele wa lebelela bophelo ba gagane jalo wa kgwetša le gore ga se o kgone go ba successful ga se o kgone go tsena dikolo ga se o kgone go ba se le sela ba re ke nako ele ya gore o rapele so o tlo rapela o tla bitša mangelo a gago o tla bitša modimo goba o ka bitša le archangel michael gomme o rapele gobane tseba gore dilo tša gago di sa tlo tšhentšha yes yena motho yonola goba bona batho ba nola ba o setlilego they are responsible for your life ge e le ka tsela e leng ka gona ga gane jalo but o sa na le maatla modimo o file maatla o file botlhale so ba re ema ka maoto o dire something ka the situation Yes, whatever o e lositšeng o e lositše, but there are still many more beautiful things, dilo tše di botsebotsebotse tše e leng gore Modimo o go tshwaretše tšona di tlo tla ka ra bophelo ba gago. Ela pele ka reading ya rena, ke ke tlo bala karata e re go surrender ka yona ba re wena ba re ge re re surrender ge re re tlogela goba ge re re latlhela toulo yeo e fase ga re re gore o give upe remember ko botse gore they talk in parables ba re nto ba iminang ke gore kgaogana le dilo tse e leng gore ga di o gole ka selo e tšwa ka re ga dilo tše e leng gore di tla go tsentšha ka ra mathata ba re tlogela go ba le tlhogo e bothata tlogela go goga maoto ba re dira dilo tše e leng gore di alaena goba di sepedišana le seo o lego sona so mo ba bolela ka ba bolela le ka lebaka la maitshwaro ka nako ngwe tlo kgotsa le gore go dira ntho e leng gore mangelo ya gago ga ba ithabele goba o plana go dira ntho e leng gore mangelo a gago ga ba ithabele then immediately ba go stopa ba re ntho wa re nyakela ka teng ka gore o thoma go tswa tseleng then ba buša ba re ge ba bolela ka go surrender ba re ba bolela gape le ka gore um

o ka se kgone go bona tsela gore na tsela ke efeng e le gore wena o tshwanetse o e tšeye goba o e tshware so so ba bolela gape le ka dimpho dimpho di tlo no ba gona ka raphelo ba gago tšwela pele o di rapediše tšhelete e tla ba gona some of you le ka kry-a tšhelete this week mo e le tla ba le kry-a gona and then go ba bangwe ba re um go na le um opportunity ya partnership partnership ke mo e leng gore o tla ba o letse o na le business goba o kopana le motho o mongwe le a tsebana wena le this person le dula fase le decide go dira a business together goba motlho mongwe

se tlo diragala this week so ga ke bone any meleko e tla go wena ga ke lebelela karata ka mafelelo ya go tswa go the mother earth ya re wena ya re prosperity as you release your concerns to me a re go mpotša mathata a gago dillo tša gago I support your material well-being so that you may devote your energies to your spiritual journey. Mother Earth a re go ka mmotša mathata a gago dilo tše le gore wena o lla ka tšona dilo tše le gore di blocka success ya gago di blocka mahlatse a gago a re go ka mmotša tšona lo tšene tšeo ka mokana tšona a re yena o tla go supporta kore o tla go fa support o tla go fa mayele o tla go guida mabapi le lefase le re le go kare ga lona la ditšhelete a material world gore le wena o se ka tlhwela o nagana too much ka dilo tše di-negative o lla o complaina pelo e le bohloko no ba re ba tla o thuša gore wena o be gabotse mo moyeng ka gore go sena mathata go thabile

wa re botša dillo tša gago o tla bona re o thuša tšona mona ba re a ntšha ka ra bophelo tšhelete ra e tliša ka lapeng mme re ko ba gona di-business di a gola bana ba phasa sekolong ke a leboga